Hussain Mansoori chanchin hian mi tam tak thinlung a luah in mite mittui a ko chhuak hnep hle a. Naupangte nih lai chuan Thawmhnaw che ve tak mai te, second hand chauh mai han inbel thin naupang kha a ni ve mai a. Mahse tunah chuan social media-a mi tlawm ngai leh mite tanpuitu lar ber te zinga mi a ni tawh a ni. Amah zuitu pawh mak ta duai tam tak an tling tawh a. A chanchin hi hlawhtlinna leh lar chauh ni lovin, ama harsatna tawhte kha midangte tana malsawmna ni tura thlak danglam tu, Mi tlawm ngai tak leh pangil nei tak nihna rawn lantirtu dik tak a ni zawk a ni. Thil lian tham lo te te atanga bul tanin mi dangte tana thil tha tih hi a thupui ber a ni. Mumbai, Mahim vengah piangin a sei lian a, Hussaina naupan lai hun chu a na mai lo hle mai. Han mitthla teh Mipa naupangte Primary School kal rual lek siin a, a chhungte chawmna atana inhlawhna remchang apianga an thawk kual thin kha a ni a. Ka ni tin hun hman ve hram hramna atana mi dangin a an hak duh tawh loh si khen han thawmhnaw ka hak thin lai kha ka la hre reng mai, tiin Hussaina chuan tlang takin a sawi chhuak a. A ka atanga chutiang thu a chhuak chuan midangte tanpui duhna te, Mite thinlung a ko chhuak nasa hle a ni. He sum leh pai lama harsatna nasa tak a tawk chung pawhin duhthusam sang tak leh phurna nasa tak mai a nei tlat a. Hun harsa te chu paltlang hram hramin Mumbai Cardinal Gracious High School-ah a zirna a zo a. A hnuah Rajiv College atangin a graduate leh a ni. Zirna hi he khawvel harsa taka a chhuahzal enna tur kawng a ni avangin theihtawp chhuahin a vuan tlat a ni. Hussaina kawng zawh chu a danglam chho ta hle mai. College a zawh hnuin Jet Airways ah a hna a hmu a. Hman deuh lawka incheina tur pawh harsa ti taka khawsa thin tan chuan thil duam tak leh lawmawm tak a tling hial a ni. Mahse chu zawng chu ni lovin A chhungte a chawm nan waiter hna te a thawk tel a, hna dang dang pawh a thawk kual nual bawk. Aviation leh hotel industry-a a thawh hnu chuan Hussain-a chuan khawvel thlir dan danglam tak mai a nei ta a, mitin in hausakna an um vut vut reng a, mahse thil engemaw kim lo tlat hian a hria a. Mite hian hausakna an um vut vut reng a, mahse lungawina tak tak an nei lo tih ka hmu a, Hmelhriat loh laka engmah beisei nei lova a thlawna midangte tanpui duh pawh mi an tam lo hle a ti bawk. He a thil hmuh hian a hnu lehah chuan amah a danglamna lian tak mai thlen turin rilru lian tak mai a siam thei pah ta a ni. Hussaina hian thupui mawi tak mai amah chhinchhiahna signature ni hial khawpa a hman thin a nei a. Tubaz dua kama phirtu che Amir kawina hi malsawmna chauh thawk chhuak rawh tichuan nang aia mi hausa reng a num lovang tihna a ni. He thupui hi social media lam atana A hman mai ni lovin a nunphung ve reng leh ama nunphung dik tak tar lanna a ni zawk a ni. He a thupui hian a thiltih engkimah a nun a kai hruai a, amah ngei pawhin harsatna a tawh lai pawhin Hussein-a hian midang tanpuina hna a thawk tan tawh a. A awmzia berah chuan rethei te atangin bul a tan a ni. He a nihna dik tak hi a ni, amah zuitute Maktaduai tam tak thinlung khawih thlengtu chu Hmun sang atanga thu rawn pe satliah mai lovin harsatna hmun atang ngeiin a rawn pen chhuak a, rual ban lohna leh beidawnna awmzia hre chiang tu a nih tlat vang a ni. Hripui a lena khawvel pumpui inkharkhipna lockdown hnuaia awm lai khan Hussaina hi nasa takin a rawn pen chhuak a, midangin mahni tana ei tur leh thil dang dang an lo khawlkhawm laiin ani chu kawtthler a vak vaite tanpuiin, Mi harsa leh tanpui ngaite hnena an mamawh hrang hrang sem kualin a chhuak thin a ni. Hei hi mi minhmuah tana tih a tum satliah mai a ni lo va. Hussein-a mi zia ve reng a ni kan tih tawh kha. He harsatna laia a hnathawh hi lockdown zawh hnuah pawh a tawp mai lo va. Tata Memorial Hospital-a kan sardam lote hnenah sum leh paiin tanpuina a pe thin a, naupang rethei zawkte lehkha zirna a chawmdawl bawk a, upa leh khawngaihthlakte hnenah eitur incheina leh enkawlna a pe thin a ni. Kawtthlerah naupang vakvaite eitur pein sazu leh rannung vakvaite thlengin a ngaihtuah vek emaw tih mai tur a ni. Hussein-a hlute hmemna chu hnam. Sakhua leh khawtlang thlirna thlir hrang miah lovin mi zawng zawnga tanpui hi ni. Khawvel inthlirna nasa tak hmunah hian inremna lei rawn dawhkaitu a ni tak zet a ni. A video pakhat lar tak mai leh mi dangte thinlung khawih em em tu chu kawngpui sira Hindu pathian thlalak an paih tawh hnu chhara zah tak maia tifai lai chu a ni a. Amah hi Hindu a ni lem lo va, Muslim sakhaw zui tu a ni. Hetiang thil ho te inzahsakna lan chhuahtirna hian mi rilru a khawih bik hle a. Sakhuana thila inngaihtlawmna chauh ni lovin mihring kan nihna anga hmangaihna leh inzahsakna tak tak lan chhuahtirna a ni. He video hian sakhaw hrang hrang betute rilru a khawih hle a, hmun hrang hrang atangin fakna a hlawhpha hle a ni. Kum sawmlio upa Hussaina hi chhungkaw ngaihsak tak mi a ni a, Safa Mansuri nen inneiin fapa pakhat leh fanu pakhat an nei a. A chhungte hian a hna hi an thlawp satliah mai ni lovin a hnaah hian an tel ve fek a ni. A thiltih hmanga a fate a zirtir hi zirna in pangngai ai pawhin a hlu zawk hial ang. Hussaina'n social media tana a bul tanna hi thil ho te atanga in tan kan ti tawh kha. Ka bul tannaah kha chuan thlalak tlem te leh keima mimal chanchin te ka vawrh chhuak thin a, tiin a sawi a. Mite khan min rawn ngai na chho tan a, kum te liam zela kha bul tanna te reuh te kha thil mawi taka rawn thlang chho ta a ni. Ka chhungkaw pahnihna ang hial a ni ta, a ti bawk. Instagram lamah hian zuitu, followers, makta duai sawm pahnih point pathum chuang leh Youtube ah hian subscriber makta duai ruk point pariat pakua chuang neiin Hussein a hian social media khawvelah community nghet leh inpawhna tha ber pawl a rawn din a ni. A video te hian thlirtu makta duai tam tak an nei ziah a, mahse thil pakhat hriat tur chu a tan hian heng number te thlirtu a ngah lam te hi a pawimawh ber lo va, Thlirtu pakhat tin hian midangte tanpui tura phurna nei thei tura zirtir hi a tum ber a ni zawk a ni. Midang ang lo takin a hlawhtlinna chauh ni lovin a harsatna tawh te pawh a tarlang thin a. A thuziak leh thlalakte hi uluk taka buatsaih an ni a, a thlirtute nen pawh inzawmna thuk tak an nei thin. Mi dangte comment pawh a chhang a, creator dangte nen pawh an thawkho thin. Mimal inkungkaihna tha tak a siam thin a, hei hi social media strategy ringawt a ni lova, khawtlang nun siam thatna ropui tak a ni zawk a ni. A zat chi a hriat thei ni lo mahse Hussain-a'n social media-a a hlawhtlinna hmuh hi a turu hle mai a. Uanpui nan leh mahni tana hmang liam mai lovin a thil tum, a mission tihpuitlin nan a hmang leh zel thin a ni. A sum lak luh thinte chu mi harsa zawkte tanpuina atan a hmang let leh vek emaw tih mai tur a ni. Khawvel hian khawngaihna leh lainatna a mamawh em em lai hian Hussein Mansoori hian mawhphurhna chauh a hlen lova, a takin kan vai tan nun hlutak min hnuchhiah a ni.